Ech begéissen Iech zréck zur véierter Episode vu Splatoon 3. Jo Eric, am Stream huelen ech der zwouer just op, esou dass déi lescht déi mer elo um Sonnenei ophuelen, respektiv elo fir och de Youtube nach eng Kéier, am Fong geet et elo mol eréischt richteg lass wéi et ausgesäit, nämlech hei den Titel mat Splatoon 3, jo Dir gesitt richteg, mee lescht Kéier den DJ Octario denken ech awer ouni gréisser Problemer geschloe gehat. hun ech mer grad richt op d'Schëller grad geklappt, well mäi Gefill seet mer, wann ech dat do esou ukucken, dee Schnéi ass net ëmmen eng Täuschung. An ech drécken elo mol entwer A, well ech hu ganz vill Froen, wat elo an deem Story-Modo Modus hei soll geschéien. Sou, mir hunn eis do erëm zréckfonnt. Si bëssen nach benomme wéi et ausgesäit, kruten eng Ferm op den Deckel duerch deen Zuch do, soen ech mol einfach, duerch deen dee Saug vun der Vun der ganzer, ähm, vun der ganz, wie se, einfach die, die Erdkräft, die verluer gang sinn, a mer sinn einfach da séier agesaugt ginn. Ech kucke lo mol einfach, wou mer hei dru sinn. Also, dir gesitt, Schnéi, also et ass déi éischt Kéier, datt Schnéi eis Platoon gëtt. A mir hunn, wat hu mer do? Hey! Also, mir kréien och elo hei nei Gäscht. Hoffen ech emol. Also dann meng du kannst mal also Mister Goofy hëll mal mat jo hey ech sinn do hallo. Sinn si dat do hannen? Oh Nummer 3 hei hei hei heiwer. Puh sinn ech frou dass du nach an mengem Stéck bass. Du bass dach Nummer 3 oder? De Bopi huet dech an däi Salmini rekrutéiert. Hunn ech mer dach geduecht. Du hues d'Funken an deenen Aen, op deen hie sou offiert, wou äert hie sou Hype fënnt, wou hie sou richteg drop, jo, dat loosse mer elo jo esou sinn. Schéin dech kennzeléieren. Mir sollten eis emol eng Kéier virstellen. Deen an der Mëtt fannen ech esou kel. Deen ass esou gelangweilt. Wat, wat maan ech do, em hei Iech nozekucken? Mir, s-, mir sollten eis emol virstellen. Also, hat ass Nummer eent vun der neier Aquamarine. Hei, ech sinn d'Nummer zwee. Also, mir kenne se vu Splatoon 1. D'Nummer eent an d'Nummer zwee. An d'Nummer dräi seet warscheinlech guer näischt oder esou. Komm schonn, Nummer zwee, e bësse méi Elan, e bësse méi Enthusiasmus. Dat hei ass de, de leschte Mat-, Member vun eiser Trupp, Captain. So dat ass dann de Captain. Dee Splatoon 2 dee muss gepackt huet normalerweis. Mir sinn déi nei déi nei Akamarine. Okay, dat heescht eng nei Generatioun ass Platoon, déi mer hei erliewen. Ähä. Jiddwerfalls schéngs du an de Bopi bäim Stuerz vunenee getrennt gewiescht ze sinn. Deen Uert hei ass rieseg, an alles ass voll mat deem Flauschplasma. Ech weess net, wéi ee Flauschplasma soll iwwernennen. Mir mussen d'Bopi zréckfannen, éier hien do leckt oder sou. Och dat ach lo gesé lo lo lo ges wéi sees dat lo du gesäis dat och ëmmer negativ ëmmer schwaarz et kann dach ganz ganz witzeg ginn wahrscheinlech net fir mech an dat schreift den Erik nach hien ass en Hacker hien huet zwee Hitten jo dat hunn ech mer och sou grad gefrot also dat ass dann ein Trend mee dat dee Saz einfach et kéint ganz Witzeg ginn, ganz amusant ginn, ech menge fir mech schonsch net, awer ganz elo am Eescht, hëllef eis Sanche giff de Bopi zréck ze fannen. 3 Punkten an eng Kéier 3 Punkten an eng Kéier 3 Punkten. Ah Nummer 3 ass op jiddwer Fall dobäi, gesäit een der Run. Et ass net ënnen eng Réierung, dat ass him eng Éier fir eis hëllefen ze dierfen. An ech sinn einfach sprachlos vum, vu menger Chance fir déi Éier hei ze hu fir hie kënne matzehellefen. Uh dat weess ech net, soen ech och emol ganz éierlech. An dee do, de Text ass mir elo ze séier gaangen, also Puppy huet hien eppes. A fir si ass dat och alles nei. An déi, déi Plaz hei heescht Alterna. An ween huet geduecht dat mer mam Kater sou giffen dat hei fannen, sech nach fandrusel befannen. Si hu 6 Inselen fonnt, déi nennen se Sektoren, dat kléngt emol professionell. An ech héier bei déi rieseg Rakéit do, dat ass wahrscheinlech fir heem ze kommen. Ech huelen un dat dat dann eis eis Retour Kutsch fir heem ass. An den Bopier, de Peilsender souzesoen, dat ass normal, a vun deem giff en Signal aus 3 verschidde Gebitter kommen. Dat héiert scho ganz komesch un, dat ee Stéck aus 3 Gebitter soll kommen. An ech soll déi 3 Gebitter ofsichen. Mir hunn d'Kaart bëssen opgemotzt an ech wäert et gär hunn. Voilà, hei gesi mer dann. wou ech scho war. A wann eppes Interessantes an enger Géigend ass, dann gëtt dat opgeliicht. Also de Kader ass scho zimmlech grouss, fannen ech. E puer Kaddoen, also e puer Goodies, e puer Schätz. Mir sinn wéinst dem Bopi hei, net nëmme wéinst de Schätz. Hatt Nummer 3 brauch wuel e Permit mat Aioli-Detektor, nee. Si hëllefe mer dann och, wann ech se fir Saachen zeréckzefannen.

An ech krut net gesot wéi een zu Upgrade-Punkte kënnt, keng Suerg, dat ass ganz einfach. Du muss vill afiewen um Saachen ze fannen, dat ass dat huet hatt sech sou zesummegereimt. Sollt alles kee Problem sinn. Okay, dat heescht einfach afiewen an hu mer do mol scho e puer Saache fräigeschalt. Ok am nächste Sektor Sekt ëffnen ech dann nach mol eppes um Bopi dann an ech huelen dat mol nei bëssen an der Utopia Zukunftsinsel no bal jo scho 7 Minutten hei e bësse mol hei sammelen huelen ech mol an der Firma e bëssen an ne. Dat da lo schnaps ännert. Dat ännert zu go schnaps an da sich man einfach schon an engem Level gi bis so ne. Komm mal do ran. Komm man net dran also muss der wahrscheinlich alles afir meng froh as lo just ob die Fahrfei besteht doch van Jodi Wells machen oder net. Also alles zou also da schon. Bëssen een, soe mol einfach een Basis der Sea Sirens, jo dat ass d'Sea Sirens, kenne mer jo nach. Do, oh do ass vill lass, mee ech huele mir mol och deen hei Level, an da wären d'Paart haut scho quasi riwwer. Mee jo ech muss vill afierwen. Kuck mer mol een hei fräi ze man an hu mer haut emol ee Level an ech giff soen mat deem Level geet dann haut schon duer. Willkommen op Wëllkomm op Alterna, en anere Choix gëtt et wuel net. All deng Tricker si gefrot, erreecht dat Zil. Ma da gi mer dat emol ukucken wéi dat do ausgesäit.

Déi war méi déi déi awei Uweisung hei gi vu suivéieren. Work in progress. An da kucken mer mol. Numm ass ugeholl ginn. Vill villmools Merci fir deng Umeldung Nummer 3. Also kann ech lo wahrscheinlech starten. Dann ass et offiziell. An hien ass dofir entwéckelt gi fir Missiounen, déi aner Terrae erfëllen an d'psychesch souwéi intellektuell Fäegkeeten ze bewäerten. All Missioun muss säin Zil erreechen an bestëmmt Aufgaben erfëllen. A fir all Missioun kréien ech Fëscheeër. Besonnesch an dëser éischter Missioun erwaarden ech dech en Loun. Ech hoffen mäin Enthusiasmis Enthusiasmus féiert mech zum Erfolg. Allo uff, scho vill Texter am Ufank. Ja dat war eng eng Menge Texter, dat war ganz vill Texter, also dat hunn ech elo scho virgesinn an ech hunn eppes de Fichier héieren an voilà. Also deet mer och elo leed, mir sinn elo scho bal 10 Minutten hei amgaangen just d'Text ze liesen. Ech hoffe dat mer elo nach bal 10 Minutten awer kënne kënne e bësse spillen. An äh, ja, si diskutéieren nach, nach eppes mam Ofschluss vun enger Missioun aus du ähm, no an no méi Zougrëff op d'Alterna Logbuch. An ech soll dat Alterna Logbuch net mat mat enger Erlaubnis mat Drëtten deelen, dat heescht, Dir musst ëmmer do fortkucken. Ech däerf dat jo net mat Dir sharen hei anscheinend. Äh, an ech soll déi Informatioune mat Virsicht ähm, behandelen. Awer gär ech och Kéier Let's Play maachen. Dat heescht, elo wär de Moment, sou wou ech misst soen, Merci, et kucken an Let's Play ass elo eriwwer, mä de Rescht muss der eleng maachen. Nee, nee, dat maache mer net. Also mir si scho fir en Splatoon Date League elo hei zesummen an jo. Ok. Dat ass eng Drohung. Dann iwwerleeë mer eis dat emol nach mam Let's Player. An da kréie mer ëmmer nach sou ironesch gesot, Wënschen der en agreablen Dag. Ja. Dann kriegen wir noch Waffen hei. Wir kriegen dann eine Heldenausrüstung. Und wir haben drei Leben. Oh. Ja, dat ass an bëssen Doctor-Expansion mer dat. Ähm, vill Gléck kréie mer gewënscht. Boah, ass scho längst Level kënne spille ja, dat ass vill Intro gewiescht, op wéi steet dofir. Ä mir ass Wawelo mal heim. Kuck mal lo ranzekommen. Oh ne. Oh no. Ech ahne Schlëmmes, wat de Level ugeet. Ich gëtt mal lo schon dranken, tut mir leed fir dat ze soen, mä Uff. Wat fir e Level gëtt dat hei? Ëmmer den Hund Mister Goofy ass nach do, ne? Ja. Okay, dat war zu no. Mees wat, also ja, en interessanten Ufank hei. Dat ass mal e Schlëssel. Checkpoint och schon. Können wir hier no leider auf? Ja, können wir. Und da mal wäsch machen. Hier ist mal eine simple Übung, wenn ich um hat. So rüber sich mit dem Glitter und dann gehen wir die hier collecten. Was ist hier? Was geschieht da? Okay, das da muss man direkt drop. Loftballon gëtt och do. Oh nee, deen do kenne mer. Dat ass en Tintkiller. Ass ee elo heirop. Voilà. Dann hu mer erëm e Schlëssel krut. Ass schonn e cool gemaachten Level, awer munch loossen. Oh, dat do war schlecht. Uff, wäre mer scho bal hei erofgefall. Mir hunn awer den aner och endlech nochmal net krut. Mä mer si ganz präzis. Mer ginn deen do awer elo nach séier maachen. Deen ass fläisseg um Botzen hei. So, guck mal deen awer lo, dës gëtt ze maache mat Ulaf. So, lo mar en. Okay, also de Level hei géi mol nach. Déi Sprongpassage gefalen mer, dat déi erëm do sinn. Okay. Cool, neie Move dat do. Sinn ech begeeschtert dovunner. Na, dat do kënne mer besser. Dat maache mer. Do gi mer zréck, Kanner. Also dat do muss mer awer hikréien. Voilà, e bëssen Übung hu mer dann awer. Gi mer mol hei virun. Also dat do ass cool, datt se dat erëm agefügt hunn. Du hast dann eng Dei klappt direkt. Voilà. An dann dritte Versuch ass ah, Rip. Hëlleft dat do. Ja, hat man eng Kill sogar. Ah, die spawnt awer ma okay, gut. Du sécher dat do fonnt hunn dauert e bëssen. I'm sorry. Hu mir erëm e Schlëssel fonnt. Ech weess nach net vum op de Schlëssel. Nee, geet erëm en Checkpoint. Kënnen erëm hei erof. An sinn ech awer nach berouegt. Du has mer schon ugedeit Erik, datt dat hei lo schon méi en heftege Level gëtt. Momentan geet et awer nach. Also mee de Salt kënnt nach. Méi klengen Ufank muss sinn. Also ganz vill. Ah mir hunn dann elo hei wahrscheinlech eis 3 Passagen. Oh la vache, ech bei erofgefall. Ass e bëssen ze greedy ginn. Do sinn eng mat den Aserecht First a sou. Jo, mee et ass awer e bësse sou e Virgeschmack fir iech, wat déi nächst Zäit wäert zesummekommen. A maache lo hei Step by Step déi Dénger op. Mir gesinn all all Ability, déi et an dem Spill ginn. A mir hunn domat an éischt Level ofgeschloss a kréien dann hei typeschen, wéi an der Octo-Expansion, dat ass wierklech da cool ze gesinn, datt d'Octo-Expansion e bëssen esou virugeet, mir d'Missiounen ofgeschloss, schonn déi éischt. An dat war esou eng Aart Intro a 4 Minutten hu mer dat ofgeschloss. Mir kréien och eng eis Déngerfësch erëm zréck. Ja, ech halen de Level da léiwer, also wann d'Relève elo kéim, Merci da fir mech virzewarnen, mee vue dat de Paart scho bal 17, 18 Minutten huet, géif ech et da elo hei dobäi beloossen. Dat hu mer dann ofgeschloss awer. A mir hunn och do schonn awer genuch agefierft. Wat ech ebe soss vläicht elo kucken, ech kucken einfach elo hei op der Haaptplaz anzefierwen, ob dat elo hëlleft, ob dat iwwerhaapt en Ënnerscheed mécht, wann ech alles am Detail afierwen, ob mer da schonn ähm, wäert eppes giffe kréien. Äh, ech mengen net, dat der Dörwer huet hei duer geet fir sonst fir. Äh, wat ass dat hei? Ah, so kummer zréck no Splatsville, okay. Wat dir überleet, Erik, ech giff och méi lusch gär spille, mee muer kënnt de Part scho raus an ähm, jo, dee muss mol nach geschnidde ginn. An voilà, och den Owend scho rem Mario Kart, an dofir jo ass et da lo gedo. Mee jo op jidderfalls, ech si begeeschtert vun der neier Ebene hei mat all deene Secteure wéi een dat nennt. Ech kucken da lo mech da einfach hei drop ze setzen. Mir kucken da einfach esou wat op eis duer kënnt hei nach. Dat gesitt der alles dann am nächsten Deel. Also dohinner geet eist Zil, dat ass eis Schlusszil. A mir kucken nächst Kéier nach am Detail. A meng Fro wäert ech dann am nächste Part gesinn, wat hei agefierft ass. Ass dat schonn agefierft oder kann ech nees goufe fir ufänken? Op jiddwerfalls, Dir mierkt et, hei, et wäert vill, vill geschéien. Ech soen d'Leit Merci, déi hei live mat dobäi sinn, an ech soen de Leit Merci fir d'Nokucke vum véierte Part. Bis nächst Kéier a mat deem do Bléck soen ech einfach Ciao, ciao!